Greetings, my brother. Greetings, my sister. My name is Jabal Wagwan, your musical analyst. Here on our platform, we give you trending stories, celebrity news. Make sure you subscribe so that you won't miss out. Nasi ndine nyaya yandinayo nyaya yandauya nayo guys ndeye ndi Zimbabwean comedian anova iye adopted son avhura kambani iri kukurudzira utsanana guys mungava mumaofisi menyu mungava mudzimba dzenyu dzamunogara vari kuti dzimba ngadzigare dzakachena mahofisi enyu ngaagare akachena vavhura kambani yawo iyo inonzi clean zim guys as you can see on the screen those are the services they offer as their company asi ini munongoziva kuti handiuye panapa ndichikotaura chete nyaya ndisina evidence ndisina proof yandinokuratidzai nekuti ndinoziva kuti vamwe venyu guys vana thomas vanodhauta dhauta so zvakawanda muchanzwa kubva kwavari vachitsanangura ivo zvavanoita as their company watch this video hello good people how are you doing uh, sita rangu ndinoitwawo adopted son ndoitwawo tracking downs ndisingakanganwi kuti makadii kwese kwamuri ikoko mungazoshawa kuti kuadopted son sei auya akapfeka magloves uh, tine zvatakafungawo seama 2k ini natrai ndobva tati trai zvinhu zvakaoma ike zvino but hatifaniri kungotemba necontent creation tinofanirawo kuvhura something choti tinozoremembawo vana veduwo vanozokura vachiti kambani yadhedhi vangu uyo kusaiti kwake kambani yamama vake handiti so takafunga tika toita chii trai chinoita to tizozikanwawo kuti kambani yadr tsani kambani yatrifini so takafunga kugadzira kambani inonzi clean zim takagara uh, tatova netwo months tichiplana kuti saka toite trai ngatibatanidze mari yedu titangewo zvunhu business redu sevana vechidiko tisatemba nemari dzevabereki tisatemba nemari dzekukumbira paunoomegwa nezvinhu zva kuti ndine kambani uh, tisangotemba necontent creation so takauya neidea yekambani yedu inonzi clean zim so kambani yedu yeclean zim iyi tichange tichicleana kwese dzimba dzese angava maoffices angava dzimba dzekwamuri ikoko dzichangopedza kuvakwa dziya kana tikumba kwamuri ikoko tinoita inonzi deep cleaning thara cleaning chaiyo chaiyo tinouya tinosimudza mibhedha tine vashandi vatakaemployer isusuwo tichange tiripo tichiona tichimonitawo semafirst days kuti kambani yedu iri kufamba sei tichingokumbirawo sapoti iri kubva kwamuriwo mhuri yezimbabwe kuti tisapotewo kune macompanies mabig companies masmall companies vachangotangawo vari kuda kucleanirwa maoffices avo deep cleaning kubva kuzvinhu zvese matable tinosimudza mashelf tinocleana zvese nemaproducts anenge arimo mushopi menyu imomo magadgets zvese tinosiya tacleana uh, so iyi ndo yatingatotiwo iofficial opening yedu yatava kuzokuratidzai hazvisi zvega zvinhu zvatichashandisa but tangouyawo nemaproducts one one one one kuti muone kuti titori ready ende zvinhu zvedu zvatiri kutoita tiri kutorevesa um, ndo zvimwe zvinhu zvachange tichiri tichishandisa for cleaning kuruva tichange tichirwa vane masofa awanda cleaniwa maketeni zvese tinenge tichicleana pese tichisprayer zvese zvinonhuririra mumba menyu Ah, zvimwe ndakusiya kuti tai ataure okay um, ndofunga mukomana ataura zvose handingadi kutora nguva yenyu yakanyanyisa ah, saka tinokumbirawo rutsigiro rwenyu mhuri yezimbabwe kuti kambani yedu iite seiidirireo mberi kwakuchitokumbirawo sezvaambotaura kuti kunyange mafirst house nemasmall house nevari in between tinongocleana ivaya vose maoffices kwenyu kuya tinopashanda tipei mukana tipei basa murungu yes. tipei basa murungu saka takutongokumbira oga is tokumbira kuti tigirei ini nado unongoti mutohwisa tizitobva nechepamasvingo apo saka tasiirai kwamuri rutsigiro rwenyu kunyama number nelocation chesa mucoming section tavhurawo ofisi yedu pano pacenturymo ndopatavhura mm. shop yedu eh, kona so, maneson mandela na naagwa motibata ipapo number chesa uh, mubasement ndo matiri mukatosvika munototwana tiri momo ndobva tavhurira ofisi yedu saka vasikana vedu vachange vachicleana vachange vachibvira kuno kushopu uh, vachiuya kudzimba dzenyu kwamuri ikoko vanoda kucleanwa imba itori nezvinhu izvezvi inoda kucleanwa tibatei tinonyatsomaoffices izvezvi anoda kucleanwa tibatei kune vaya vane dzimba dzavo dzichangopera kuvakwa vanoda kucleanwa mawindow vanoda kucleanwa imba yese vanoda kucleanwa zvese zvinoda kucleanwa mumba mahwindo pasi matiles macabord chii zvese tinoita iyo inonzi deep cleaning ndiyo yatiles dza kumba kwenyu tokumbirawo nemutsa wamwari nerudo gwamwari nerutsigiro gwenyu murizimbabwe tinenge tiripo inini nado tinenge tiripo tichicleana tose muchitona zvinobatsirei zvinobatsira kuti musazochemi mangwana muchiti ah, because te tiripo tichitobatamo tichito
saka
kune macompanies atori vedu izvezvi number richasa mucomment section information yese kwatinowanikwa kwese tinoenda guys zvakafanana nokuti izvezvi tichatanga yekuti masvingo yakame towana dzimba kana thiri dzemasvingo kana chii tichango tichaita tour yedu tichafamba kwese kunocleana dzimba dzenyu thank you so much clean zim